Дуслар, сәлам. Казанның иң текә кызлары һәм егетләре кай икән беләсезме сез? Ә мин менә беләм. Алар бүген Ленин исемендәге мәдәният йортында җыелдылар. Бүген биредә татар кызы һәм татар егете бәйгесе уза. Һәм юк, бу гади генә матурлык бәйгесе түгел. Биредә кызлар егетләр үзләренең чын милли җанлы балалар булуын исбатлыйлар. Һәм бүген без дә аларны тикшереп карадык. Социаль эксперимент үткәрдек. Нәрсә килеп чыгыр микән? Әйдәгез бергәләп карыйк. Исемнәрегез һәм сез кайсы районнан? Мин Закирова Расинә һәм мин Мәскәү районыннан. Шәйдуллин Ислам, шулай ук Мәскәү районыннан. Хаҗиев Кәрим.
Гыйззәтуллина Азалия, Идел буе районы. Хәерле көннәр, мин Алинә Билалова. Мин Гатин Рамзил.
Без Киров районының катнашучылары. Минем исемем Алинә, без Вахитов районыннан. Минем исемем Самат. Минем исемем Асилия Закирова. Минем исемем Егоров Рамиль. Һәм без Совет районыннан. Яхшы, сезгә беренче сорау. Өч татар шагыйрен атагыз.
Габдулла Тукай, Муса Җәлил,

Бер мең
утыз сигез түгел микән? Бер мең сигез йөз сиксән алтынчы елның егерме алтынчы апрелендә. Менә бу юлларны кем язган? Мияу-мияу пескәем, хыянәтче икәнсең, саклый торган маеңны үзең ашап киткәнсең. Карак песи шигыре ул. Кем язган микән? Күтәренке кәефле. Ул шагыйрьнең тагын бер популяр әсәре Кызыл ромашкалар. Кызыл ромашка. Сәҗәлил.
Андый ни ишеткән без юк. Карак песи шигыреннән һәм Карак песи турында кем язган микән? Бик популяр э, татар шигыре, шагыйре.
Заманчамы? Заманча түгел, ул пленда да булган заманында Ул ромаш кызыл ромашкаларны язган кеше. Кем кызыл ромашкаларны язган? Муса Җәлил. Яхшы.
Җәлил.
Шәп. Шигырьнең исемен белмисезме? Ниндидер песи ул.
Матур песи булсын. Ярар, ул карак песи, но матур песи булсын, ярар. Ул карак песи шигыреннән. Әйе, Лалил Рамил. Бик популяр татар шагыйре, сез аның исемен әйткән идегез дә. Бәлки Габдулла Тукай. Муса Җәлилдер.
О. Муса Җәлил, Карак песи. Менә Алмачуар әсәрен сез мәктәптә үтәсез, ә аны кем язган? Исеме Г-га башлана. Ә фамилиясе Ига. Гаязиз Хакыйковмы, юкмы?
Подсказка Галимҗан. Ибраһимов.
Алмачуар әсәрен ишеткәнебез бар. Г-га башлана исеме. Тукай.
Ул әсәр Г. Инициаллары Г һәм И. Исеме Галимҗан, фамилиясе?
Ибраһимов.
Алмачуар әсәрен хәзер аңлам. Г хәрефенә башлана аның исеме?
Юк. Гафури.
Алмачуар әсәрен кем язган? Ой, белә идем дә бит инде сез сорый башлагач онытып бетердем. Галимҗан Ибраһимов. Абдулла Әлишнең берәр әкиятен атагыз. Сам бу сорау сиңа.
Ул бер, бер хайван турында ул. Тагын бер әкияте аның бар. Бер хайван, менә ул бөтен өстенә теләсә нәрсә сөйләп йөргән. Сер тетмәс үрдәк. Сөйлә.
Сөйлә.
Сер тетмәс үрдәк.
Әйе.
Нечкә бит.

Син дә үзгә. Елмаясың гел яңача. Телисеңме? Без үлмәбез. Һичбер кайчан. Без үлмәбез. Үҗәтләнеп язлар килер, тыңла мине. Ошан миңа, назлан, тилер. Бетте. Рәхмәт, бик зур сүз өчен. Молодцы, бик биш. О, нинди шигырьне сөйлибез? Яратканыгызны әйдәгез.
Татар шау татарныкы әлбәттә. Ниндиләрен беләсез? Абдулла Тукайның берәрсен сөйләсәгез була.
Әйдә башла. Мин белмим.
Әйдә Абдулла Тукайның иң популяр бер шигыре нинди? И туган тел, и матур тел, әнкәм әткәмнең теле. Иртәнге таң нурыннан уянды ромашкалар. Елмаеп, хәл сорашып, күзгә күз караштылар. Назлады җил аларны, тибрәтеп акчукларын. Таң сипте өстләренә,

Сине сөйсәләр. Илдән киттем, ил, һәм синең өчен! Автоматым асып аркама, илемне һәм сине алмаштыргач, җирдә миңа тагын ни кала? Чыршы, чыршы, без сине сагынып көттек ел буе. Ой. Нәтиҗәле ясарга кирәк бит. Кыскасы, дуслар, әлеге экспериментта кызлар һәм егетләр үзләренең татар кызлары һәм татар егетләре булуларын исбатладылар. Сорауларга да бик җиңел җавап бирделәр, ә ахырдагы шигырьләре искитәрлек. Шуның белән тәмам. Пока-пока.